Ar ddiwrnod braf, does 'na ddim byd gwell na threulio'r diwrnod ar un o draethau gorau Cymru a chael pysgod a sglods i ginio. Ond os dewch chi i Fae Oxwich ym Mhenrhyn Gŵyr, mae 'na opsiwn arall am ginio, a hynny ym mwyty ysblennydd Beach House, allai weithio chi nawr Byddwch chi ddim yn bita allan o bapur newydd yn y lle yma. Does 'na ddim amheuaeth bod lleoliad y Beach House yn anhygoel gyda golygfeydd dros Fae Oxwich, ond mae'r perchnogion, sydd hefyd yn gyfrifol am Y Grove yn Arbe a Coast yn Saundersfoot, wedi cymryd amser i gynllunio tu mewn i'r bwyty hefyd i greu argraff cynta arbennig iawn. Os ydych chi awydd cinio, swper, Pryd wyth cwrs neu rhywbeth i'r plantos, mae yna fwydlen i siwtio gofynion pawb. Drychwch ar rhain, dyma'r math o fwyd sydd yn cael ei gweini yma, a gyda'r traeth mond canllath i ffwrdd, fel y disgwl, mae yna ddigon o bysgod ffresh ar y fwydlen. Wrth y llyw mae'r cogydd o wyneb Hywel Gruffydd, sydd wedi meistroli ei grefft drwy weithio mewn bwytai dros Bryden, sy'n cynnwys The Landsborough yn Llundain, The Chester Grosvenor a bwyty seren Michelin ger Machynlleth, Ynys Hir, a fel Cymro Cymraeg mae defnyddio cynnyrch lleol yn bwysig iawn iddo. Yn cael cymwch o ddar cwch. Mae'r boi yn sg- yn pysgota reit o ddar y bae yma. Caws o Gwynedd. Dan ni'n defnyddio olew o Ddinbach. So, dros dros Cymru i gyd. Be' sy wahanol, yn lle bo' ni jyst yn coginio a gweini, Da ni'n neud o fwy exciting mewn ffordd dach ch'bo'? So da ni isio salmon lleol efo ponzu o Japan sydd yn roi twist newydd er bo' ni'n iw- defnyddio lot o gynhwysion lleol. Ymateb es ni agor. wedi bod yn ardderchog. Mae, swn i'n ddeud, 90 i 95 y cant o bobl rili, rili hapus. Dwi hefyd 'di bod yn eitha' surprised oherwydd pa mor adventurous ma' lot o pobl 'di bod, a s- sa'n nunlla fatha ni o gwmpas, sa'm llawer o lefydd. Efo'r yym safle a'r golygfa sgynnon ni y' fyma, mae o'n unigryw ofnadwy. Gyda'r bwyty llawn, tybed beth oedd ambell i gwsmer yn meddwl o fwyd arbrofol Hywel? Dyma'r ladies u lunch fan hyn, felly sut oedd y bwyd? Oedd e'n rhagorol, fendigedig, mor flasus. Dwi wastad yn meddwl pan fyddai'n mynd allan am bryd o fwyd, dwi moyn rhywbeth dwi ddim yn gallu cwcan hunan. A does dim un ffordd y ni'n gallu coginio rhywbeth fel hyn, ma' raid fi fod yn yn onest, t'mod. Ma'r gwasanaeth wedi bod yn ffantastig, ma'r lleoliad, ma'r adeilad ei hunan yn ddiddorol iawn, a ma' nw wedi gwneud yym jobyn da iawn o'r cynllunio mewnol, ma'n rili neis. 'Na beth fi'n credu sy gyda'r bwydlen, ma' fe'n wahanol a ma' fe'n sbeshal iawn, gyda bwyd sydd wedi ca'l, wel, bwyd Cymru yndyfe, fel fel y cig oen a'r pysgod.
Cwsmeriaid y dydd yn amlwg wedi plesio gyda bwyd Hywel, felly nes i fachu ar y cyfle i roi help llaw iddo fe yn y gegin. Hywel, dwi'm yn gwybod os ti'n gwybod hyn, ond nôl yn 2015 nes i ennill pryd o sêr, felly dwi wedi hen arfer bod mewn cegin proffesiynol. Felly, wyt ti angen help heddiw? Ie, fedra i wneud souffle, os ti'n barod. Hyfryd. Souffle beth nawr? Bara brith. O, perffaith.
Ifeniate.
Be' sy fwy Cymraeg na bara brith a panad? Awn ni amdani felly.
Awn ni. Ie, bara brith efo Ifeniate. Perffaith!
T'wel' dwi 'di neud job itha da o hynna. Ma'n olreit te.
Ma'n olreit. Ie.
Marcio allan yn ddeg.
Wyth, wyth a hanner.
Wyth? Wyth a hanner? Ie, ie, rown i'r hanner. O, oce.
Felly, os byddwch chi yn yr ardal, ma' Hywel a'r tîm yn barod i'ch croesawu. A phwy a ŵyr, falle fydda i yn y gegin ar ôl newid gyrfa, achos ma'r souffle yma yn haeddu seren Michelin ar ben 'i hun.